L-istorja tal-lum hi sempliċi ħafna, imma tirrakkonta żewġ affarijiet, tirrakkonta mhux biss dak li kienu qegħdin jagħmlu n-nies ta' żmien Ġesù, eh, min jgħidlu iva imbagħad fil-fatt kun le u min jgħid le imbagħad fil-fatt kun iva, imma tirrakkonta wkoll dak li nagħmlu aħna r-reazzjoni tagħna. Però ejjew nibdew bil-mod ħalli nippruvaw nifhmu ftit fejn aħna f'din l-istorja, kull wieħed u kull waħda minna. Il-mistoqsija li rridu nagħmlu fl-aħħar trid tkun din, jien iktar nixbah lill-ewwel wieħed li qallu le imbagħad mar, jew iktar nixbah lit-tieni wieħed li qallu iva imbagħad ma marx? Jew jien m'iniex qiegħed hemm. Għaliex? Għax forsi minn dawk li ngħid iva u tibqa' iva. Jew forsi minn dawk li ngħid le u tibqa' le anki wara. Il-mistoqsija li rridu nagħmlu llum f'din l-Ewkaristija. Hekk Ġesù jaqbad però dawn iż-żewġ tipoloġiji, dawn iż-żewġ tipi ta' nies. illi faċli ħafna li issibhom fil-parti l-kbira tagħna. Interessanti għax dan is-sejd tal-għalqa, dan ir-raġel li kellu żewġ ulied, jersaq fuq iż-żewġ ulied, hekk jgħidilna l-Vanġelu, jersaq fuqhom, imur fuqhom. Mela huwa l-Missier, huwa Alla nnifsu li jersaq fuqna, Alla nnifsu li jixtieqna naħdmu, nagħtu sehemna fl-għalqa tad-dwieli tiegħu. Mela mhix xi ħaġa li tiġi minna biss, mhix xi ħaġa li tiġi mill-bniedem, imma hija l-ewwel qabel kollox sejħa ta' Alla. U x'ifisser li taħdem fl-għalqa? Taħdem fl-għalqa tad-dwieli jfisser li tagħmel dak li inti msejjaħ tagħmel fil-ħajja, jekk intix raġel miżżewweġ, jekk intix mara miżżewġa, jekk għandikx xogħol partikulari jew xogħol, kull tip ta' xogħol, Dak li aħna nagħmlu fil-ħajja nagħmluh skond kif jixtieqna Ġesù, skond kif irid Alla minna. Jiġifieri b'ċerta responsabilità, b'ċerta mħabba, b'ċerta komprensjoni, bl-ispirtu tal-maħfra. Dawn huma l-valuri kollha li jridu jakkumpanjaw dak li nagħmlu aħna fil-ħajja. Jekk aħna nixtiequ naħdmu fl-għalqa tad-dwieli tas-sejd tal-Missier. U meta Ġesù ixebbah lilna, lil kull wieħed u kull waħda minna, mal-ħaddiema fl-għalqa tad-dwieli, qiegħed jagħtina valur kbir. Għaliex? Għax mhux kull bidwi, mhux kull ħaddiem huwa tajjeb biex jieħu ħsieb għalqa tad-dwieli. Mhux għaliex? Għax l-għalqa tad-dwieli hija waħda minn dawk l-għelieqi. Hemm, huwa dak il-prodott, dik is-siġra illi l-iktar, forsi l-iktar li trid kura biex tikber u biex tipproduċi għeneb tajjeb. Hemm, tant illi jgħidu li min għandu għalqa tad-dwieli irid jieħu ħsiebha jekk irid għeneb tajjeb minnha, irid jieħu ħsiebha mhux darba darbtejn fis-sena, imma s-sena kollha. Matul is-sena kollha, għax jekk titlaqha, titilqek, hekk jgħidu l-bdiewa fuq l-għalqa tad-dwieli. Jekk titlaqha, l-għalqa tad-dwieli titilqek. U allura meta Ġesù iqabbel lili, lilek, lil kull wieħed u kull waħda minna, ma' ħaddiema fl-għalqa tad-dwieli, qiegħed jagħtina ċertu valur. Qiegħed iqisna nies b'ċerta dinjità. Qiegħed jagħtina ċerta responsabilità. Qiegħed jagħtina ċertu unur. Fi kliem ieħor, għandu fiduċja kbira fina. U jiena nixtieqek dalgħodu nieqfu nirriflettu ftit. Imma l-fiduċja li jiena għandi fija nnifsi, Kemm minna nbatu bin-nuqqas ta' fiduċja fina nfusna? Il-fiduċja li jien għandi fija nnifsi hija l-istess fiduċja li Alla għandu fija? Jien nafda fija nnifsi daqskemm Alla lili jħobbni, daqskemm Alla lili jafdani? Jew jiġuni ħafna dubji mill-kapaċitajiet tiegħi? Għax fil-Vanġelu tal-lum Ġesù qiegħed jgħidilna b'mod ċar illi t-tnejn li huma, iż-żewġt ulied, jiġifieri l-ulied kollha li kellu dan is-Sid, jiġifieri kull wieħed u kull waħda minna, għandna l-potenzjal, għandna l-kapaċità, kull wieħed u kull waħda minna, biex naħdmu fl-għalqa tad-dwieli. U biex naħdmu b'ċertu mod, biex naħdmu skont kif jixtieq is-Sid. Mela l-ewwel qabel kollox aħna imsejħin biex naħdmu fl-għalqa tad-dwieli għal sempliċi raġuni li s-Sid għandu fiduċja kbira fil-kapaċità tagħna u s-Sid jafna sew. U allura aħna rridu nkunu kburin, aħna rridu nkunu nies li jkollna stima tagħna nfusna f'dak li nagħmlu, f'dak li aħna msejħin nagħmlu. Kemm jiġu dubji kultant bħala missier ta' familja, bħala omm ta' familja. U tistaqsi u tgħid lilek innifsek imma jien kapaċi nkun omm tassew? Imma jien kapaċi, kont kapaċi nkun missi? Iva, int kapaċi. La l-Mulej sejjaħlek, eh? La l-Mulej sejjaħlek għal din il-vokazzjoni, inti għandek il-kapaċità. Trid tgħin ruħek. Trid tagħmel, trid twettaq il-vokazzjoni tiegħek skont is-sejħa u skont il-valuri tal-Vanġelu, skont kif jixtieqek il-Vanġelu. Fi kliem ieħor, trid tkun umli biżżejjed biex tgħid, 'Isma', hawnhekk żbaljajt. Ma nistax inġib ruħi hekk, imma rrid inġib ruħi mod ieħor. Irrid inkun umli biżżejjed u ngħid, 'Isma', għandi bżonn nitgħallem iżjed. Għandi bżonn inkun naf iktar. Dawn huma l-valuri tal-Vanġelu, li jgħinuna ngħixu s-sejħa tagħna, hi li min hi, skond kif jixtieq Alla minna. Imma x'iktar, ejja naraw ftit ir-risposta issa taż-żewġ ulied. Mela, tkellimna ftit dwar is-sejħa li għamel il-Missier, sejħa mimlija bil-fiduċja u sejħa għal affarijiet kbar. Aħna msejħin nagħmlu affarijiet kbar fil-ħajja. Ma ninsewx il-parabbola tat-talenti, pereżempju. Kemm jirrabja s-sejd meta aħna, il-kapaċità li tana Alla, ma nemmnux fiha! ma nafdawx fina nfusna u ngħidu ħa naħbih it-talent għax nista' forsi imbagħad jiġi s-sid u jagħmel għalija jirrabja jekk inkun tliftu. Jiġini d-dubju fuq jekk inix kapaċi nħaddem it-talenti li l-Mulej tani jew le. Il-Mulej ma jridnix hekk. Il-Mulej iridna, irid li aħna nafdaw fina nfusna daqskemm jafda hu fina. Imma rridu noqogħdu ftit attenti. Għaliex? Għax fir-risposta tagħna aħna nġibu ruħna, nistgħu nġibu ruħna bħal wieħed minn dawn l-ulied. L-ewwel wieħed qallu le ma mmurx. Ibni llum mur aħdem fl-għalqa tad-dwieli. Qallu le ma rridx. Ma mmurx. Ma mmurx. Interessanti anki l-kliem, ibni, ibni. Mhux mur aħdem, ibni, inti tifel tiegħi. Hemm relazzjoni ta' intimità bejni u bejnek. Ibni. Qal hu ma rridx dak. B'libertà kbira qal hu ma rridx. U hawnhekk tidħol diġà, hux hekk, ir-risposta tagħna. Aħna lil Alla bi trankwillità kbira nistgħu ngħidulu ma rridx. Jiena ma rridx naħdem kif taħdem int. Jiena l-valuri tiegħek ma jogħġbunix. Jiena jidhirli li għandi l-ideat tiegħi fuq kif għandi naħdem, fuq kif għandi nagħmel fil-ħajja. Allura tindaħallix. Imma x'jiġri? X'jagħmel l-ewwel iben? L-ewwel iben ikun bniedem sinċier, sinċier. U jieqaf jirrifletti, jieqaf jaħseb, xi ħaġa li forsi aħna ma tantx għadna nagħmlu fil-ħajja. Hemm? Kultant anki tgħid kelma u tweġġa' 'l xi ħadd biha mingħajr ma trid, tgħid issa ħarġet. Iġborha lura tibżax, tiddejjaqx tiġborha lura. Tgħid issa ħarġet, marret m'hemmx tagħmel. Le! Tista' tiġborha lura dik. Jekk int waqaft tirrifletti, jekk int kellek intuwizzjoni li stajt tkellimt aħjar jew mod ieħor, iġborha lura tibżax tiddejjaqx. U hekk jagħmel dan l-ewwel iben, jieqaf jirrifletti, jinduna li żbalja. Sinċier miegħu nnifsu, umli, umli xi jiġifieri? Veru, jagħraf il-verità, kif tfisser umiltà. Għax kieku ma baxxiex rasu, u qal id naħseb żbaljajt hawn ta', kieku ma kienx imur jaħdem fl-għalqa. U jekk ma jkunx ma jmurx jaħdem fl-għalqa, ma kienx igawdi mill-frott tal-għalqa. Interessanti għax hawnhekk ix-xogħol ma hux għas-sid, imma x-xogħol hu dejjem għall-ħaddiem. Id-dinjità tal-ħaddiem tinsab mhux biss f'li jaqla' u f'li jieħu, imma anki fil-fatt li jaħdem, fil-fatt li jħaddem il-potenzjalitajiet tiegħu. U dan kien umli biżżejjed u qal iwa, żbaljajt. Ħa mmur. Interessanti għax hawnhekk jien niftakar, hux hekk, f'kemm-il darba aħna jkollna reżistenzi. Reżistenzi. X'jiġifieri reżistenza? Ir-reżistenza li jagħmlulkom it-tfal, pereżempju, isma' ejja ħa nieklu, qiegħed jilgħab bil-mobile jew bit-tablet jew b'x, ejja ħa, le, minuta oħra, stenna ftit, reżistenza, jirreżisti, dejjem irid naqra oħra. Dejjem irid ftit iżjed. Hemm ir-reżistenza li hija parti mill-ħajja tal-bniedem. Meta int u jien, meta int u jien nindunaw illi dak li aħna msejħin għalih huwa impenjattiv, għandna biċċa xogħol, hemm biċċa xogħol x'tagħmel, allura l-ewwel reazzjoni xi tkun? Ejwa ta' ħa niġi għax jiena nħossni msejjaħ biex inbati ta' biex mhux hekk ir-reazzjoni tkun, imma xi tkun? Alla ħares qatt le, ma rridx. Ma rridx. Jien niftakarni meta kont is-seminarju, rettur is-seminarju, kont ninkwieta meta kien ikun hemm xi ħadd, xi seminarista, illi mill-ewwel sena sal-aħħar sena kien bħat-tieni iben. Ejwa rrejt, rrejt entużjażmu kbir il-ħin kollu, kollox sew, kollox ferħan, kollox. Qatt ma kellu l-ebda dubju, qatt ma kellu l-ebda diffikultà. Jien kont nippreokkupa ħafna ruħi. Għaliex? Għax kont nistaqsi u ngħid imma dan jaf għal xiex dieħel? Imma dan jaf sew x'ifisser dak li se jagħmel, dak li hu msejjaħ għalih? U allura li dan l-ewwel iben ikollu reazzjoni jgħid le, għax biċċa xogħol, hija normali ħafna. Tista' tiġrilna. Però rridu noqogħdu attenti. Għax hawnhekk hawn il-qabża l-kbira tal-fidi. Il-qabża l-kbira tal-fidi hawnhekk qiegħda semmejnija wkoll fil-ħdud li għaddew. Fejn il-qabża l-kbira tal-fidi? Għax jekk jien il-fidi se nqisha biss u se nikkalkulaha biss skont kemm qed ħatatini lili, allura jien għadni fil-fidi ta' tfal iż-żgħar. Kemm se nieħu mingħand Alla? Kemm se jtini Ġesù? Kemm se nkun sew jiena xi nħobb? Allura l-fidi tiegħi għadha tfal iż-żgħar. Allura meta tiġi xi ħaġa li ma tantx togħġobni, jien se ngħid, le, ma rridx, ma rridx. Imma jekk il-fidi tiegħi hija tat-tfal iż-żgħar, hija l-fidi tal-ewwel tat-tieni iben, li qalu iva, iva, iva, allura sakemm kollox ġej u x'hekk, sakemm ir-riħ jonfoħ Favur tiegħi allura iwa, Alla, l-fidi, il-Knisja. Mal-ewwel intopp jibdew il-problemi, ir-reazzjoni. U dak l-ewwel intopp iservini jew biex nagħmel bħall-ewwel iben u ngħid iwa ħa mmur. Niċċelinġa lili nnifsi, naqbeż ir-reżistenza, eh, u ngħid iva ħa mmur. u nikber, u l-fidi ma tibqax infantili ta' tfal, imma nispiċċa mhux biss nemmen biex nieħu, imma nemmen biex inkun jien li nagħti, li nħobb, għax din hi l-fidi. Nemmen, jgħidulek, ħafna drabi jiġi xi ħadd u jgħidlek, isma', għax jien nitlob ta' u nitlob u ilni nitlob u ilni nitlob u ma naqlax, m'għadnix nemmen. Jiena ngħidlek tagħmel sew ma temminx. Għaliex? Għax il-fidi tiegħek hija ċkejkna, ridotta. Hemm bżonn li nbiddlu d-direzzjoni. Għaliex? Għax il-fidi hi wisq iktar milli nitlob xi ħaġa u rrid naqlagħha. Hi ħafna iktar minn hekk. X'inhi l-fidi? Il-fidi hi meta jien nipprova bil-mod il-mod nidħol f'relazzjoni mal-persuna ta' Ġesù u Ġesù ibiddilni fih. Kif ibiddilni fih? Eh, mhux se nibda ninqata' mill-arta jew nagħmel il-mirakli, mhux hekk. Ibiddilni fih billi jien bil-mod il-mod nibda nirraġuna bħalu. Id-dinja nibda nħares lejha bħalu. Il-bnedmin l-oħra nibda nħares lejhom bl-istess għajnejn tiegħu. Eh? Il-mod ta' kif jien inkun kuntent fid-dinja ikun l-istess tiegħu. Inħobb, nagħti lili nnifsi, nipprova naħfer, bid-djufijiet u bid-dnubiet kollha li għandi, għax ħadd mhu perfett. Imma din hi l-fidi. Din hi l-fidi. Jiġifieri jekk jien il-fidi tiegħi hi bbażata fuq kemm nitlob u kemm naqla', hemmhekk għadna ftit lura. Għandna bżonn nagħmlu l-qabża. Wisq probabbli l-fidi tat-tieni iben hekk kienet. U fil-bidu entużjażmu, mhux hekk? Aħna meta anki meta mmorru grupp, meta tmur grupp fil-bidu entużjażmu hekk, imbagħad hu xbajta, żgur! Għax il-qabża m'għamilthiex. Għax issa, meta daħal l-impenn, u ma għadhiex gost, meta daħal l-impenn, hemmhekk jibdew il-problemi. Il-fidi hija impenn. Il-fidi hija għażla, deċiżjoni. Mela nagħmel ir-rieda ta' Alla, għax aħna din il-mistoqsija bdejna fil-bidu. X'jiġifieri nagħmel ir-rieda ta' Alla? Kif nagħmel ir-rieda? Nagħmel ir-rieda ta' Alla ma jfissirx nipprova nissodisfa kontinwament il-bżonnijiet tiegħi personali, iffukat fuq x'għandi bżonn jien u jekk Alla lili jaqdini mela mmur għandu ta', jekk ma jaqdinix infittex ħanut ieħor. Le mhux hekk. Il-fidi mhix hekk. Il-fidi hija għażla li jien nimxi wara din il-persuna li hija Ġesù, li huwa ħaj, li huwa f'nofsna, li huwa magħna. Allura rridu nitolbu lill-Mulej dalgħodu biex ngħaddu mill-fidi tat-tieni iben, dik tal-gost u tal-pjaċir fil-bidu, imma mbagħad jibdew l-intoppi u d-diffikultajiet u allura, isma', ok, daqshekk, nitlaq. Għal fidi l-oħra, forsi tal-ewwel iben, li nifhmu tassew x'inhi, nirreżistu ftit għax fil-bidu ma tieħux gost, eh? Għax taħseb li r-riħ ġej kontra tiegħek imma fil-fatt ma jkunx hekk. Imbagħad tintelaq bħalma jagħmel l-ewwel iben, ijwa, ħa nagħmel li jrid il-Missier, u nintelaq għar-rieda tiegħu. U tara x'jiġri meta tintelaq għar-rieda tal-Missier. Kemm inbatu ħafna minna għax nippretendu li rridu nikkontrollaw bilfors il-ħajja tagħna kollha kemm hi. Kemm inbatu. Kemm inbatu għax aħna jkollna pjan, proġett, kemm inbatu għax aħna skont l-istandards tagħna kif inkunu ffurmajnihom f'moħħna min jaf minn fejn inkunu ġibnihom. Eh? Kemm inbatu għax il-ħajja tagħna ma tkunx preċiż bħal dak li aħna qed nippretendu jew nimmaġinaw, imbagħad ngħixu l-ħajja tagħna fi frustrazzjoni. Għaliex? Għax jien qed nipprova nġiegħel lil Alla jagħmel ir-rieda tiegħi mhux bil-maqlub. Nipprova nċedi jien biex nagħmel ir-rieda tal-Missier, ir-rieda ta' Alla. Ejjew nitolbu lill-Mulej dalgħodu biex jagħtina dan is-sens ta' verità, dan is-sens ta' umiltà. Jiena nħoss illi dan hu l-ikbar bżonn forsi tal-bniedem illum, li jkollna dan is-sens ta' verità, dan is-sens ta' umiltà li jtina il-kapaċità illi nagħrfu tajjeb u l-ħażin, meta jien inkun bniedem ta' veru, bniedem umli, meta nkun, meta nkun bniedem illi kapaċi jagħraf id-djufijiet tiegħu u jaċċettahom, allura verament inkunu nies realistiċi, nies ta' veru. Inkunu kapaċi allura nindunaw fejn żbaljajna, nindunaw fejn hu t-tajjeb, nagħrfu t-tajjeb, nindunaw x'jiġifieri tweġġa' lil xi ħadd, x'jiġifieri tħobb lil xi ħadd. u nippruvaw nagħmlu l-ħila kollha tagħna biex inwettquh, anki jekk dan jitlob minna impenn.